Deen ass direkt schlecht. Sou, an do wier mer erëm bei enger weiderer Folg vu World of Tanks. Haut ënnerwee mam Churchill Number One a mat engem Teent Heavy. Mir sinn hei Tier an dësem Gefecht, dat heescht dat gëtt relativ interessant, wa mer et net verkacken, ne Jeff? Oh jo!
Dat gëtt scho flott.
Mir haten der haut schonn e puer, där hutt der. Mir düsen an d'Stad, géing ech soen.
Jo ech fueren hei riets laanscht. Wéi der gesitt hunn ech mer och en neit Viséier zougeluet. Dat ass e bësse méi praktesch wéi dat aalt fannen ech an ech ka méi wäit eraus zoomen. Dat heescht ech hunn e besseren Iwwerbléck vun der Kaart. Sou let's get this show on the road ne? Mol ass.
Ah se genau dat selwecht bei mir. Äh muss iwwer den Däich fueren dofir. Ech fueren hanner den Däich. Mee si hu genau déi selwecht Haitieren, dat heescht mir wäerte mat deene selwechte Géigner an der Stad rechnen.

Jo Tom, dass dass erëm immens wichteg gell.
A mir melden ons live vun der Front, de Jeff deen hëlt se vun hanne. Also ähm, ech man elo eng Plainte géint Mobil. Ok, da lee mol lass. Okay.
Gesäit de fliegt ze mech och mega erof gell.
Bretschen einfach mol ech gebai Di man net bescheit op dem Scheiß Panzer. Ech fand die Auto si relativ séier platt ne.
Jo dat sinn sinn Plastiksautoen, si just fir Show hei ze man. Dat sinn déi russesch, dat sinn d'Ladaen, déi zerfale méi séier. Oh huel mol net meng Plaz hei, dat ass meng Kolleg.
Komm ech hei och duerch? Jo schéin. Oh pass op mir gi scho beschoss hei. Do ass schonn deen éischten, T49. Deen do fiert einfach sou derlaanscht. Jo brauchs du guer net ze kucken, mir mussen déi déck huelen. Do ass och nach en Här, en T, en Tavi hei direkt virun eis. Lénks. Teletubby, dat ass däin, dat ass däi Géigner. Do ass schonn ee futti geschoss gi vun eis. Nee, zwee schonn. Warscheinlech den T1 dohannen.
Du solls den T1 huelen, nee? Putain, et sinn ze genuch dohannen. Wat steet da lo nach dohannen? Jo, mee fir an déi Richtung bei si, wou nëmme Schäiss steet.
Solle mir emol weiderfueren, oder?
Kënne weiderfueren, jo.

Ja mir fuer erof op hinnen hier Basis wa weider mee pass op d'Grille ass en Teamkiller also hëllef den Leit schonn dat fënneft Stéck Kohle.
Huet dee gekillt jo.
Mhm.
Ech mengen deng Panzung ass nach méi déck wéi meng nee? Jop.
Brauch Sou hunn se zwee Panzeren op mech geschoss gell Churchill dohannen pass op.
Déi do ass einfach dat ass eng einfach oh Mamm. Do ass awer nach een de Wolverine.

Dat gesi mer net vun hei. Ah, hier Grille schéisst op mech. Ja, Grille, pass mol op. Guess, guess who is coming, bitch. So, Grille an nach Panzer, Faler, Fette. Dat sind zwou Haubitzen, wo nach Wagen stinn. Mee pass op, en Direct Hit vun deenen ass guer net flott.

Ok deen ass vreckt, gutt. Grill ass nach net kal. Griller ass vreckt.
Sou elo op anhuelen hëpp.
Ah Teller hu mer kee schlecht gematcht.
Sau 4 Kills du Wichser. Zwee Stéck hunn ech virgeschafft du Nutte. Schéin. Do war eng wonnerschéi Partie.
Weider gewunn. Solle mer mol woen direkt eng Partie drun ze hänken?
Jo kënne mer man jo. Probéiere mer, hoffe mol dass et klappt. E high caliber krut ech. Coz de highest, woah ech hunn den héchsten Damage, wat hunn ech da gemaach? 1723 Damage hunn ech ausgedeelt. Wat hunn ech nach krut? Stahlwand. Sinn ech den drëtte gell? Stahlwand, Basics. Ech hun nëmmen drëtt Klass, gell? Bon, ech gin souwéi direkt weider, hei, maach dech bereet. Wat fir eng ausführlicher Bericht. Also ka sin dass mer eng gudd Partie haaten an da könnt vielleicht lo nach eng ultra scheiss, ah ech wollt iech awer nach méng schéi Panzere weisen, kuckt iech hei un, do mäi Königstiger, mäi Tiger, méng IS. Mäi Liwe, deen, dat do ass den Abrëllsgag vun World of Tanks, an ech ginn sou, mir ginn awer elo direkt weider, sou, a go! Komm, wann ech géif de gutt gefecht. Gutt gefecht, gutt gefecht. An wéi ass eis Prognos fir de Kampf? Richteg gutt souguer! Jo, ok, gu, uh jo, uh jo. Déi Map kennen ech iwwerhaapt net, gell?

Ech meng si gesi wat mir schreiwen ne?
Nee nee do ass du nëmmen am Team. M4 du bass keen heavy tank.
Putain. KV1 F negativ. KV1 negativ. Okay, dann net ans Pech. Hetzer Angriff. You too. Mir werden im Endeffekt Idioten sind, die, die die falsche Entscheidung treffen. Oh, egal. Was tun wir da? Church, oh, zwei Churchillen. Oh, fuck. D'KV-Eent wär roueg, déi hätt roueg kënne matgoe gell? Zwee Churchill, déi kréie mir labber ausernee geholl.
Wa mer et esou maache wéi virdrun, jo. Eitzer huet bei mir keen Treffer duerchkrut an ech hu bei him alles duerchkrut, wat ech konnt, bal. Ech hunn mer einfach hannert de Moto geschoss. Oh, do ass eng Pagode. Mengs déi kann een ëmneelen?
Eng wat? Ah, déi komesch japanesch Gebaier do.
Keng Ahnung. Et missten der villäicht och e puer Stéck an déi aner Richtung vun der Stad kommen. Do ass schon een um Bierg. Ech kritt en net viséiert.
A waart, ech fueren hei an déi hei Strooss eran.
Ech bleiwe bei der. Ween ass den aneren Heavy dofir? Aneren Heavy, euh.
Dat ass e VK 3001. Ah, dat ass dee, wou hannert dem. Ah, hannert dem neien däitschen Panzer, wou ech do virdru sot, kënnt.
Nee, hei ass en Hetzer an der Strat. Pff, den Hetzer ass kee Problem.

Ah du bass déi Säit schon, ok dat ka sinn dass de niewent ass jo. Do hanne kréien ech e Panzer 3 méi an de Reviséier. Hie ass nach bëssen no hannen. Ah, fick. Panzer 2 G ass dat do.

Maja, dann mengs du mir nach souvill Gléck a kënnen elo nach eng gutt Partie andrun hänken. Wees ech net, dat kënnt dir kucken. Ah, komm, ech sinn e Spiller, dat muss esou sinn. Awer ech muss just kucken, wéi vill ech nach brauch fir mäin Churchill. Hei, nach 3.500, dat packt mer labber den Owend, Kucken.
Wéi vill brauchs du nach? Nach 7587.
Dat geet, dat geet, dat ass ze packen. Jo.
Bon, an direkt an den nächste Battle, nee? Ma jo, fuer. Let's go!
Let's go!
Oh, dat do ass Mëttel. Dat do ass en der Rei.
Dat do geet och nach, also. Do kënne mer an. Ah, do ass den Jackson, wou ech sot. Op Dir kënnt meng ech oder? No oder virun der Hellkett? Oh fuck, Ugrëff, gell? Äh, kënns du riwwer gefuer? Nee, ech menge net. Nee. Gräif du vun denger Säit un, ech gräif vun menger Säit un. Um, okay, da maache mer et esou.

Ech mengen ech wuar zur Mëtt, ech wuar nei dem Sergeant Osiris no. Oh Pita, wat dat mech nervt. Der Krankeschäin ass jo schéin a gutt, gell, mee sou 4 Deeg um Stéck doheem ze bleiwen, dat nervt och e bëssen. Jo.
Zemools wann d'Kollegen agaange sinn ze grille bei engem anere Kolleg an du kanns net dohinner goen.

Fan vu Panzeren sinn de Jeff och an de Vincent hunn ons hei bei deem Spill kennegeléiert an mir wëllen ons elo eventuell bestueden an esou. Mhm. Jo, ech hat dir schonn extra nach gesot, elo so hei näischt aneres. Boah, okay, ech ginn definitiv net zur Entrée ra, well hei sinn dräi Panzerjäger, déi wou nëmmen drop waarden, dass mir do eropper kommen.
Eng AT8. Jo, den AT8 dee waart hei op eis. Ma ech sinn hannert hinnen elo.
Ah, mee hie ka gutt iwwer de Bierg schéissen, ech guer net, gell? Ech kéint mer vum Jackson huelen, gell? Hei sinn 10, 41. Ah, hien huet se scho geholl. So, wat hu mer elo nach hei? Ja, d'AT8, déi kënnt lei nach luussen, wat hei leeft. Bon, dee musst Dir vun hannen huelen, wann et geet iergendwéi. Ech probéieren, ech hunn awer den Tinning a Véiertsch dofir. Ujo, ujo. Kritt nach KV 300 fir mech. Boah, ech kann net, ech kann net doropper goen. Huet en net genau säi Kanon wéi ech drop? Boah, dat do geet. Mir treffen eis esou. Oh, vun hannen natierlech wann vun hannen hei beschoss ginn. Du treff fuck fuck geil.
Da ech komm bei dem guer net duerch geil, kannst vergiessen.
So klenge Scheiß dréckt déi an duerch hannen schéisst geil. Ba fick dech dach du Assi do hannen. Gesäit net gutt fir eis aus geil, ons ganz lénk Flank ass gefall geil.
Jo ech hu mer nach puer Schëss hei déi ech ka versenken. Jo alles bei der eent ass down hei. Sou ech probéieren him hei emol ze hëllefen déi laat hei Aarten ze frecken. Jo hei kënnt nach esou och esou Panzer. Ah ech hunn d'Kette gefreckt. Deng self ok déi ass freckt.
Probéier him op d'Kanoun ze schéi uewen op den Tuerm uewen op den Tierm schéi. Genau esou genau esou.

Ech hun ee Kill bis elo ëmmer lénks sin dono awer lo. Teens Heavy muss nach bei dir sin. Ech si freckt.
Ech gin hin elo an hëllefen nach déi SU do freckt ze man an den Tier 34. SU ass geschwë futt déi déi Ja, déi man se elo freckt.
Déi ass freckt an deen aneren ass hannen drun. Do ass nach esou en T een Heavy ass hannen drun. Tier 34 war do an nach KV 1 ass. Huel KV 1.

Maja, lo mer ronn 20 Minutten. Ma ging es so en.
Hallo, Bruder. Merci fir no kucken. Mir jo puer gut Ronnen mo gespielt. Könnt jo mo bewerten, kleng Comment ginn, puer Tipps gi, wat der ëmmer denkt. Da ging es so Merci fir no kucken a bis déi nächst Kéier. Ciao. Salut.